Арматурларым. Без Юзән белән киттек Зәңгәр күлгә. Короче, әйтмешли, клубы озера. Кемнәрнең анда булганы бар? Лайк куйгыз, кем әле булмады, рәхәтләнеп карагыз. Ә махсус сезнең өчен менә шундый вертикальный видео төшерәм. Теге, как говорится, эффект присутствия. Впереди камера на 60 50. Безнең навигатор. Так, 35 минут ераклыкта ул Казаннан. Әйдәгез, киттек. Река Казанка. Менә махсус безнең өчен язылган. Күрәсезме? Монда дигән Голубое озеро. Анда туктыйбыз әкрен генә, парковочный урын табып.

Камерлар бөтен бөтен җирдә, менә бөтен углда. Ни өчен беләсездер әйме? Чөнки безнең күперләр алар теге, как говорится, секретный объектлар. Секретный объект түгел, теге важный объекты. Шуңа күрә. Так, тиз генә махсус сезнең өчен.

Монда настоящий көз җитә. Шундый бәләкәй генә матур күпер монда. Раз. Мини. Мини бикини. Мини водопад монда раз нинди матур. Мин шок күрмәдем. Рәхмәт. Мотор әйме? Мин тәмлешкім кебек мотор. Ха, бу якта нәрсә? Ага, бу якта да. Карагыз әле джунгли кебек, джунгли. Мында карагыз ничек мотор. Шундый. Мотор итеп согып тора.

Карагыз әле. Ни өчен зәңгәр? Чөнки төбендә шундый глина бар. Ак и ул зәңгәр күренә. Без әнә тегеннән килдек. Монсы инде икенче стоянка монда, карагыз әле. Утын яктыртам әле утын. Так. Без җәяү малай, болар машина белән. Болай кызык түгел. Һәм моторым. Кеше бит ял итәргә килде. Шуңа күрә монда кызыктырып машиналар белән килмәгез. Җәяү килегез. Ә, шундый шүрәле агач сезгә күз алдыгызга киләчәк. Ә, карагыз. Шундый бик матур, интересный агач. Так, а без дальше юл тотабыз. Сейчас мы. Бала җылы, пси, пси тавыш дип торам. Пси тавышы. Ага. А юк, чабалар икән. Тияктә дә матур күл.

Үрдәкләр йөзеп йөри монда. Ха, якынрак килеп карыйм. Карагыз. Угу. Тегендә Кешеләр әле. Карыйк әле. Кешеләр нишлим икән? Әйе, кыр үрдәге. Кыр, кыр. Менә шундый киенү бүлмәләре. Сында күпер. Монда да бер күпер бар, әнә мотор. Әнә мотор, теге күпердә төшсәк була. Мотор. Видео. Менә карагыз, менә бу зәңгәр күл була инде. Мотормы? Карагыз. Лепота. Машина. Грандиозный, глобальный.

Мынандай матур жир бар карагыз. Чу-чу! Мына нәрсә икән белмим. Кем белә яза комментарийга ме? Әнде шишмә икән бу заброшкалар. Шундый матур күпер монда. Минем күләгә. Раз. Элек монда басма булган инде. Матур бит. Менә, дуслар, матурлар, махсус сезнең өчен Зәңгәр күлдә видео төшердек. Рәхмәт бу видеоны караганыгыз өчен. Менә шундыйрак типта видеолар төшергә тырышырмын. Махсус сезнең өчен килеп, именно шул җиргә шулай төшереп теге теләсә нәрсә түгел, а именно менә монда килдем, махсус сезнең өчен төшердем. Тегендә монда вот машина килә. Малай, запрещенный машина. Монда йөргә ярамый.

Ага. Хорошо, не матур жир. Раз. Бу шулай ук Зәңгәр күл янында. Кемдер сикердеме соң монда? Бакамы? Бу. Так. Менә бу матур җирләр. Монда килгәндә зарядкаларыгызны тутырып килегез. Безнең зарядка кызганычка каршы бетә. Рәхмәт бу видеоны караганыгыз өчен. Кемнәр менә булмады, рәхәтләнеп килегез. Кемнәр булды, тагын бер килегез, яме? Шулай матурмы? Все. И обязательно кояшлы көндә.